TVC nih nan kut kan in tlaih hna April na hleikua thawngpang ka rak chim lai. Hakha khua Dawthar sang pa tlawngbawi cu lo a kalnak ah ralkap nih an tlaih. Tlawngbawi nih a monghmi a motor chungah hmanbalu a um tiin ralkap nih an tlaih hi a si. Amah lawng si loin a hawile zong an tlaih chih hna nain tlaih chihmi a hawile tu cu thlah an si cang. Tlawngbawi belte thlah a si rih lo tiah kan theih. Hakha khua EAG biakinn nih mission kuang chiahmi cu April ni hleiruk zan ah mifir nih an bauh i a chung tangka an fir dih tiah thawng kan theih. Cun April ni hleikua ah Hakha khua ngandamnak lei rianṭuantu hna nih caan karlak cozah National Unity Government NUG cu kan cohlan i Union Minister Dr. Zoe Su le Deputy Minister Dr. Sui Pun nih rian suaisammi paoh kan cohlan i kan ṭuan lai tiah cathanh an chuah tiah thawng kan theih.

Hi an i kahnak hmun ahhin a liamcia zarh chung zongah KIA le ralkap fak ngaiin an rak i kap cang i hriamnam a nganmi zong an hman caah khuami sualnak ngei lo minung panga nunnak zong a rak liam cang. Laiza khua pawng ah a ummi Aluhbum tlang cu ralkap nih lak ṭhan an duh caah hi bantuk in kahdohnak an tuah lengmang hi a si. Mi Aung Hlaing ralkap nih Raltuknak vanlawng in KIA cu an kah nain nihin tiang Alobum tlang cu an la kho lo i April ni hlei zanlei ah KIA nih Parkan peng Aungba le Khuapawng ralkap sakhan pahnih zong a lak ṭhan. Uknak latu ralkap council remdaihnak lei ṭuanvo latu phu nih KIA he i tonnak ngei dingin ca an kuat. Hi kongah KIA KIO remdaihnak lei phu chimphuannak nawl ngeitu Lamung Kunja nih Atulio cu kaphnih kahdohnak fak ngaiin a um lio a si hleiah phunglut cozah taktak nihin tiang a fiang rih lo. Cucaah hi tonnak hi a si khomi a si lo tiah a chim. Alubum tlanglei kahdohnak zoh tikah ralkap nih an minung zong an chap thluahmah rih i kahdohnak hi a dai rih theng lai lo tiah Lamung Gunja nih a chimchap. Kum thonghnih le kum hlei kat in kum thonghnih le kum hlei riat kar ah KIA le ralkap cu fak ngai in an i kap i ralzam zong a sing in an um. Thonghnih hlei kua in thonghnih kum kul belte cu kahdohnak a um lo tluk a rak si nain ralkap nih February ni khat ah uknak a lak hnu in kahdohnak a hun um ṭhan hi a si tiah BBC nih a ṭial. Myanmar ram kongkau Asian Emergency Meeting ah uknak latu ralkap lawng si loin Myanmar rammi nih cohlami National Unity Government NUG caan karlak cozah zong i tel ve ding in NUG nih a hal. NUG nih Myanmar ram sining kong ah ASEAN nih bawmh nan kan duh ahcun NUG he i ceihmainak tel loin a si khomi a si lo. A ruang cu NUG hi Myanmar rammi nih fek tein an cohlanmi phunglut cozah a si caah a si tiah NUG ngandamnak le fimcawnnak le Union Minister Dr. Zoe Su nih a chim. April ni kul le nili zarhteni Indonesia Jakarta khua ah tuah dingmi Asian meeting ah NUG cozah a kai ve ding le kai ve lo ding kong ah lehnak a um rih lo tiin CRPH ramdang pehtlaihnak lei palai U Tin Lin Aung nih a chim tiah RFA nih a ṭial.

Khuami pakhat nih kaphnih kar i kahnak an ngol rih lo. Khuami tlaihmi hna phurtu mawtaw cu khuarung vengtu hna nih an kham i kahdohnak hi aa thawk. Mungyaw le Kaleywa ah a ummi miohhlai ralkap tampi an ra chap tiah a chim. April ni hleinga in nihin tiang Kanikhuaa kiangkap kahdohnak ah phungki pakhat tel in minung pahra an thi cang. Uknak latu ralkap nih April ni hleiriat thawng a thanh ning ahcun Ka ni le minkin kiangkap kahdohnak ah ralkap pakhat a thi i pathum an i hliam tiah a thanh. Sky ramṭhen Kale, Tamu, Tantse, Pale, Salinci, Minkin le Kani khua ah ralkap uknak kan cohlang lo tiin Mi Aung Hlaing ralkap pawl cu khuami nih an ngeihchun hriam hmang in an kah ve hna tiah The Araudi nih a ṭial. April na hleikuan cun ralkap nih Myanmar ram uknak a lak ni zarh hleihnih a tling cang i ralkap nih pehzulh in rammi an kah hna, tlaihkhihnak zong an tuah ṭhiamṭhiam. Asinain ram chungah ralkap dokalnak cu pehzulh in tuah ṭhiamṭhiam a si. Thaawei khua zongah fimcawnnak lei rianṭuantu hna, engineer hna le khuami i fonh in National Unity Government NUG cohlannak zong an tuah. Pharkan

Ka nikhua le Siandam kulh Chohme peng ah minung pasarih a thimi an i chap. February nikhat in April nithleiriat tiangah ralkap kut in sualnak ngei lo minung zasarih le sawmthum le pasarih leng an thi cang i minung thongthum le zahnih leng tlaih an si cang tiah VOA nih a ṭial. Mandalay ramṭhen min chian ah khuami rungvengtu ralkap le Myangaw ralkap cu April ni hleikua an i kap ṭhan i ralkap paruk an thi minung thleithup an i hliam tiah khuami nih an chim. Khuami rungvengtu ralkap pawl cu Myangaw ralkap nih April ni hleikua chun ah hriamnam nganmi hmang in an kah hna i khuami minung pathum an i hliam. Pakhat a nunnak ca thinphang a si. Mi Aung Hlaing ralkap zong pathum an i hliam i pahnih an thi. Mi Aung Hlaing ralkap nih Minchian runvengtu ralkap cu zanlei sang ah an kah ṭhan hna i khuami minung paruk an tlaih hna. Zanlei sang kahdohnak ah Mi Aung Hlaing ralkap minung pali an thi ṭhan i minung hleihnih an i hliam tiah khuami hna nih an chim. March ni thum in April ni hlei sarih tiangah Min Aung Hlaing ralkap nih Minchen khuami minung pakut le panga meithal in an kah cang hna i an nunnak a liam cang tiah The Aravaadi nih a tial. DVC thawngpang a ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.